Alright ebusua me mama kɔ abasa mama ha de ba nsesemu dwumadie so agye plolo agye bɔ me nkɔmɔ agye nsesemu agye obia nye obia wo nye obi nti na me se Saturdays ne Sundays bia hyia me ɔhema agye plolo na me fɛ nsesemu dwumadi no mfa ntoɔ mfa ma wo na ɛnɛ nkurɔfo mmienu a me nsa ka wɔn wɔ nsesemu TV so no na me se ɛdemu se fua Ɛnyɛ obiara sɛ ɛyɛ Efiasora Sneka ne Mercy Asiedu na nnɛ me nsa akɔ akɔka wɔn ma mede wɔn aba abɛto mfefamu service no. Beef kakra bi aba wɔn ntam a mepɛ sɛ mimfeesefeese nneɛma bi. Yɛse asɛm pɛ nipa na nipa na ɛpɛ asɛm. Afenhyira pa o afenhyira pa, afe nkɔ bɛto yɛn afesesɛe berɛ mu no na biribiara ayɛ degyaa. Wo a wonim sɛ wonwareeɛ no, Ɛnde yɛ krado sɛ this year deɛ we no come to play, yɛ krado sɛ wobɛkɔ akɔyɛ wo yere ho adeɛ na wo nso a woaware no nso no yɛ krado sɛ wobɛ renew wo marriage no na everything goes on well. Alright, na nsɛm a ɛnɛ ɛde yɛn aba a mepɛ sɛ mekeka bi ama obi ahu nnoɔma a ɛkokɔ so wɔ Ghana aman mu nyinaa, asɛm nyɛ wo dea anaasɛ asɛm wokɔfa asɛm bi ba na wohu sɛ asɛm woi wokɔfa ba a W'ankasa asɛm no, woka koraa mpo a, edi tia wo a mɛnkasa asɛm no. Asɛm bi wɔ hɔ a wokɔ ka a, you are the victim of that issue. Nso wokɔ a, wohu sɛ that thing no a woka no koraa mpo, wo koraa mpo no, wohu sɛ ɛmfata sɛ saa asɛm no wobɛka. Ɛyɛ Efia Schwarzenegger attack Messiah Seidu again. Messiah Seidu, obi nim sɛ ɔyɛ sinitwani, ɔtwe sini. Na Schwarzenegger, ɔno nso twe sini na ɔno nso yɛ saa kɔkɔnsa kɔkɔnsa show yi biara. Na efi ahyɛse no, obiara hu sɛ ɔno ne saa papa yi bɔ ne din. Asɛm kakra bi bɛ, baa wɔn ntam a, aba abɛyɛ sɛ Schwarzenegger n'adwuma reba abɛ collapse a, ɔne n'adamfofoɔ nyinaa na nansa yi risey risey a ɛkɔ kɔ so de ma no. Schwarzenegger ka nsɛm no, ɔka nsɛm a ɔndwe ne ho first ansa na ɔno Wɔaka asɛm no. Wohwɛ Schwarzenegger ɛne Mercy Assedu a hwana ho na ɛyɛ fɛ? Without makeups, yɛyi makeups firi hɔ nom a hwana ho na ɛyɛ fɛ? Hum. First offence, asɛm no nyinaa ne sɛ wo Schwarzenegger, Mercy Assedu a ɔgyina hɔ yi, wanyinsɛn wo. Na wɔn adwuma mu mmɔdenbɔ nti no, yɛapakegyi wɔn, wɔayɛ biribi beautiful de ama wɔn sɛ they are travelling to Dubai. Na that travelling to Dubai no, atadeɛ a wɔkɔnya hyɛeɛ no a wɔde kɔ Dubai no, Schwarzenegger akɔ akɔdi asɛm yi akyi akɔ akɔhu sɛ coat no a wɔhyɛɛ no anaasɛ winter no nyɛ winter, na ɛyɛ sweater. Ɛno nti no, ɛho ntam didi a ɔde ama Messiah Seed, wohwɛ asɛm yi a ɛyɛ asɛm. Obi akɔ akɔhyɛ n'atade a ɔde tu ne kwan kɔ ne Dubai, ɔwɔ ne Dubai a ɔgye n'ani wɔ ne Dubai a. Wosuw saa asɛm no ne ɛ asɛm a asoa wo a woadi Maame no atɛn. Na Maame osiw pene. Na ne ne pene mfinso mpo no, wohwɛ ma me yɛ no mu a, ɛhwɛ ahwɛ ase no nka onnya no mmienu. Na woedidi saa ma me atam edidi Kumasefoɔ nyina atam na gyama ooh didi wɔn atam a gyama hwɛ yɛn Kumasefoɔ na yɛ ahwɛ yɛ yie oo yɛn ho twa ankasa me a me me hosti show no me mbɔ pons oo wo hwɛ me a me shows nyina me mbɔ pons ɛɛ me mame no ɔyɛ Asantene. Yɛka kyerɛ wo yɛfi Kumasi yɛn ho yɛ fɛ ankasa na ahoɔfɛ no wei nyina akyi no ɛyɛ asase ase na yɛde bɛkɔ hwɛ na wohwɛ obi ne maame sei na wode no atɛ me menyɛ makeups fa nyɛ me show sɛ mɛtwa m'ani akyi anaasɛ mɛka m'ano asa na wohu sɛ mede pɔnso koraa po ade atale m'anim na woadidi obi atɛm wɔn nni twa ase de na wo gyama wo asɛm ba wo ho W'asɛm a ɛbae a wo kunu de wo video bɛto abɔnten ma woyi wo ho borɔfo and colored ato abɔnten ama obi ahu wo bi. Woreba abɛdidi obi ne maame atɛm. Edi dɛ obi ahyɛ ne winter na ɛnyɛ winter a, ɛfa ho bɛn? Obi ahyɛ ne sweater, ɛno nso ɛfa ho bɛn? Ɛyɛ na asɛm assurance ne ga w'awiredzi a wodidi maame atɛm disgrace no. Na asɛm no a woka yi koraa mpo, asɛm no nkɔ w'ano nso, you are forcing to put the food in your mouth whilst you can't swallow it. Yɛnkɔhwɛ video no. Asɛm deɛ ɛba a yɛka, na ɛnyɛ asɛm biara na yɛka. Ɛnyɛ didi atɛm asɛm biaa na yɛyɛ dɛn yɛka na Ghana. Mode twa sini deɛ ɛhyɛ mo na yɛ sweater aboa mokɔ akɔyi sweater wɔ force mu na mode aka aboa wonye winter jacket wo fi wate kwasiafoɔ mofa mo kurasesɛm ne mo gyimi no mo ho nyɛnyɛnyɛ. Sɛ memene wo a. Wɔn ho nyɛnyɛnyan wɔn pɛ obi ahyɛ ne winter sweater anasɛ jacket anasɛ coat Wa wa wa waba abɛbisa wo aduane anaasɛ ɔsɛ Schwarzenegger ma me sika na memfa nkɔtɔ atade sɛ wambisa wo na atade na wɔhyɛ and why do you have to insult the woman to the extent sɛ wɔn ho nyanyanya na wo Schwarzenegger yɛde ma me kyerɛ wo na yɛde wo compare saa ma me na hwɛ ma me n'anim a ɔde ɔde gyina TV so. Na Schwarzenegger wo abɔ pons o ayɛ the whole make up na hwɛ maame ni na trapped face eh me sɛ ofi bathroom mpo na ɛba without any pomade or anything just look at the woman na hwɛ w'anim ne wo make up woni maame hwan ho na ɛyɛ fɛ anasɛ hwan ho na ɛyɛ nyan there is something when you are doing it and you think you are doing it for famous you are rather killing yourself if you don't know uku ho Woyɛ de gye wo din but you are killing yourself to insult the whole entire eh, eh, eh, city. Wobɛdidi yɛ asantefoɔ yɛate. Mimi yɛ nkran asante o. Nti beauty ni deɛ asua me. Me no, I don't do any makeups. Sɛ apart from sɛ mɛtwa m'ani akyi ne m'ano ho asa. So what's up Schwarzenegger Maame yi a ɔgyina hɔ yi ɛdeɛn na wayɛ wo? Masiase Edu wayɛ wo dɛn? Sɛ ɔhyɛ so atae fa ho bɛ waba abɛsrɛ ataade wɔ wo hɔ na wo koraa po dress sɛn na wonim dress? Momma yɛnti asɛm a Maame no nso ɛka yɛ Mɛka m'ano atom na matena ase asusu agu Awurade so sɛ ɔmmoa me na ɔnyi adwaman honhom no mfiri me mu. Mereka akyerɛ wo, sɛ yɛhyɛ kootu o, sɛ yɛhyɛ gyakɛt o, sɛ yɛhyɛ den o, ɛyɛ yɛ ara na yɛpɛ, yɛ ara na yɛpɛ. Wote me ka kyerɛ wo no. Dubai ha a yɛbaeɛ no, menni obi sika o, ɛyɛ Nana Gyimah Badu dua. ne ne ho ka bi na ɛtra ase hu sɛ yɛabrɛ nti yɛmɛtwa yɛn mfifiri so aba mfa yɛn ani mɛbɔ akɔnhoma, yɛmena holidays yɛmɛgye ahome. Aboa, wobɛnya sika gye sɛ obi retwam, wobɛtu kwan gye sɛ obi retwam. Gyimifoɔ baa, w'ahodeɛ a wowɔ wobɛtumi de wo nsa asi wo bo sɛ wo mfifiri so na wode nyaeɛ agye dɛ wotwɛ. woyɛ ɔbaa, woba abɛdidi ayie atɛm a, ɛyɛ a fa w'anim, fa wo natural beauty brɛ media so. Ɛno na ɛda hɔ no. Ɛnyɛ otipɛn ne me o, manyini paa, nanso m'anim ni, mensraeɛ mpo, memfa nkunkura nkaa m'anim mpo. Ɛno ano no.
Wabɔ wo dam, wate.
Ɛno na Mesiase Edu a ɛreka kyerɛ no no. Ɔnsraeɛ o, ayɛ sɛ menim mpo na meka, ɔnsraeɛ. Sesei na oefi baata a ɔsii bae o, ɔnnsera yɛ, ɔmmfa enku mpo nnka n'enyi, ɔmmfa hwee nnso hwɛ the beauty no. And she is very old, the woman there is old. Ɔnnyɛ ankoraa mpo a, ɔwɔ ne fifty mberɛ so, but wo so as ne girl, maybe thirty anaasɛ twenty nine. You see? And it is only makeups na ayɛ wo sei. Na hwɛ maame yi ne natural face na sɛ nka yɛhohoro saa wo natural face wei a na yɛde compare Mrs Adu a yɛbɛhu beautiful. Yɛbɛhu beauty. Asɛm a ɛnkɔ w'ano no mɛnka. There is issues with famous wopɛ issues a wobɛ rise for fun a wanhwɛ yi a wobɛwu. Woanhwɛ yie a wobɛwu. Ɛnyɛ asɛm bi ara na yɛka. Ɛnyɛ asɛm bi ara na yɛde didi nnipa atɛm wɔ hɔ. Ɛba, woaka, wohu mfomsoɔ, woatwa do. Menkɔka ho sɛ nkɔyeya obiara, ɛnyɛ saa a, wo kwan da nsɛm mu. Mɛsɛ sɛ ɛduru sɛ ɔhyɛ sweater oo, ɔhyɛ coat oo, ɔpɛ n'adeɛ. Woamba ammɛsrɛ sika mmfa mfi Schwarzenegger nkyɛn koraa mpo deɛ no, ɛyɛ. Sɛ ɔbɛsrɛɛ sika mpo a, wo koro yi a wobɛsoa no de aba social media aba abɛyeya no. Sɛ ɔmpɔn adwuma a ɔyɛ nyina a ɔnni sika na waba abɛgye sika afi wo hɔ. Na obi angye sika amfiri hɔ na obi aspɔnsa obi na wɔatɔ atade, wofiri sɛ Maame na woyɛ a no woadidi papa no atem. Ɛyɛ papa no a ɔspɔnsa everything for them no, you have insulted him. Maame no de wei didi n'atam. Wei disgrace no. E disgrace nea ɔhyehyɛ ade no nyina no de maa no no. Ma yɛnhwɛ. Abrabɔ, ɛnnɛ fam. Sɛ nnipa mako mako te a team bi baakofoɔ bɛyi ne bɔtɔ mu sika asoa yɛ aba bɛgu obi kuro so sɛ yɛ mmɛhwɛ yɛn asuadeɛ. Wobɛne nam media mu movie mu no, wobɛne nam movie mu no. Woahu sɛ producer bi anaa woahu sɛ movie industry no yɛpia dɔm sɛ ɔmo nkɔgye ɔmo ahome wɔ obi kuro so koraa da? Anaa sɛ esiri mo da? Woabɔ wo dam. Wonim nyansa a nka abɛda ɔmo ase sɛ ɔmo ayɛ adeɛ, sɛ ɔmo ahu yɛn mmɔbɔ na ɔmo akae yɛn, ahunu yɛn brɛ, Wote? Sua nyansa fa ho. Bɔ anyansafoɔ na yɛnkyerɛ wo nyansa. Ataare mehyɛ no, woyɛ sɛdeɛ ɛyɛ ɔfɛ. Anaa wofiri sɛ plane mu na ɛyɛ wo dɛm hɔ. Wo dɛm hɔ ntu o. Ɛno nti yɛnyɛ dɛn? Ɛɛ, nti no, ɛɛ, ɛnɛ mokɔ he paa? Yɛkɔ Dubai. Enti atade a mɛsiesie dwa mo hyɛ yɛ fã sɛ fɔ obiara nhwɛ o atade a sister maame yi ahyɛ yi mfonsoɔ bɛn na ɛwɔ ho atade a wahyɛ a wode kɔ Dubai mfosoɔ bɛn na ɛwɔ atadeɛ no mu sɛ ɛyɛ jacket sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɔse winter coat na ɛnyɛ winter coat a what is the insult from where from that whole insult obi ahyɛ n'atade na ɔde rekɔ ne Dubai ɛnna a ɛfa ho bɛn. Ɛyɛ Soata ɛfa ho bɛn? Momma yɛnhwɛ. Ɛyɛ Maizua production ɛɛ yɛ startee production no five years ɛne December wei nti yɛ ɛyɛ Maizua act five ɛno ara na ɛgu so na. So that is the intro that's everything intro a ɔno wɔ make a like manhyia production foɔ na eh, wɔn manager ne boaboa wɔn a ɔde wɔn ɛɛkɔ ɔde wɔn kɔ Dubai ɛho atade a wɔn atɔ ɛde ama eh, Mercy Asiedu a wɔn de tu kwan ɛde kɔ na Schwarzenegger kɔ hu atade a Schwarzenegger de sɛ is a cheap Ɔse atade no yɛ cheap ɛ anka ɛnyɛ se atare wei na wɔn nhyɛ nfa nkɔ na anka ntareɛ bɛn na wɔpɛ sɛ wɔn nhyɛ nkɔ sɛ Kumasi fɔ yɛ wɔn ho tuuno a ɛfa ho bɛn adeɛ na wo deɛ tuuno no nfa nyɛ saa tuuno no deɛ wɔ hɔ bebree osi kɔhyɛ bi na fa fa yɛ wo tuuno ɛne sɛ ɛho ɛho insult a ɔde ma wɔn na atade a wɔn ahyɛ yɛ a wɔn de kasa no ɛho yeyɛ a ɔde yeyɛ ano no ɛnie.

Sɛ mo na mo ka, anka mɛka akyerɛ mo sɛ mo hyɛ swatter. Momfa mo nkurasesɛm ne mo gyimi no. Royal ɛne yɛn yɛ adwuma.
Nti wei a w'ayɛ yi na yɛ deɛn? W'adidi nkurɔfoɔ atɛm pii, adidi wɔn mo atɛm, wɔn mo nni trust di, ɛne ne deɛn? Ɛne deɛn tw sra sra sra sɛ Schwarzenegger sɛ deɛ bɛdɛ, ɛne deɛn? Taade a Mame yi ahyɛ yi ɛfa ho bɛn? ɛfa ho pɛn. Agye plolo agye bɔ me nkɔmɔ agye mfefe mu agye obia nyɛ obia me me yɛ fante nkran nti no wo nnim ntem didie yie na wakɔ me mother side anasɛ me papa side a ɛndeɛ me nfa nkyɛ me papa yɛ nkrani na me maame yɛ fanteni yɛ nim dressing na yɛ ho nso yɛ fɛ without makeups kura mpo no yɛ ho yɛ fɛ ankasa Sɛ wonnim a, na me deɛ magye duty no ɛfiri biribiara, Fante, Kumasi ɛna Nkran, meda mu fua. Agya Pilolo Mfefemufoɔ yoo Mfefemufoɔ yoo, wohwɛ wie a ɛmma wo werɛ mfiri sɛ wobɛ subscribe, na Schwarzenegger deɛ n'anum nsɛm no sɛ ɛsɛ yɛbɛdi akyi a ɛnyɛ nnɛ na yɛbɛpɔn de afiri show yi so. Like it, comment, share, subscribe bi mfa mma me. Christmas no redu afie. Hwehwɛ wo dɔfo na ɔno nso ɔnhwehwɛ wo. Momma yɛndi no yie mma yɛnkɔdi no mmuae biara na akyire no yɛakɔ akɔhu yɛn ho wɔ mmotiri wɔ mmotiri dan mu. Dabi, makra mo. Bye bye.